Le kpɔlixɔea mea, míede dzesi nane be ẽ, nenye be ʋukulawo ku ʋu ye woɖo etɔ dzi alo woɖo afi aɖe yi ke ʋufɔkuwo dzɔ lea, wokua kpe. Xɔse lae nye be ẽ, gbɔgbɔ yiwo ke ame yi ku mawo ƒe gbɔgbɔwoa, woate ŋu ano teƒe ma, wokua kpe ɖe wo. Nenema kee xɔsea li be ẽ, ẽ, gbɔgbɔ makpɔ kple ŋku geɖewoa, woɖia vi ɖe tɔ to, woɖia vi ɖe ati gãwo te, woɖia vi ɖe towo tame. Yatae ne driverwo alo ʋukulawo ʋu kum ne woɖo tɔ dzia, wokua kpe ɖo. Nenema kee nenye be eʋufɔku aɖe dzɔa, fi ʋufɔku ma dzɔ lea, kɔnu tɔxɛ li wowɔna ne le teƒea. yi ke le míaƒe gɔmesese ŋu, míaƒe eh, dekɔnu ŋu, wogblɔna be wo, wova wɔ nuka? Woko lubu. Woko lubu. Lubutsɔtsɔ. Lubu. Ok. Hmm. Yi ke ɖi fia be ee, woɖe amea ƒe luʋɔ le teƒea ke nua dzɔ le. Elabe menye ɖewohĩ menye eƒe dzi dzonye be yeava tsi afi ma o, hafi wòzu afi ma tsila tsia? Ẽ, wò xɔse li be eƒe luʋɔa edzadza dom le teƒea, ta ele be woakɔe kɔ yi aƒee. Enye kɔnu tɔxɛ eveawo wɔna. Yes. Akpe tɔgbi, e, ne mabia e, miaƒe emɔ ya dzi aka tsi tu dzodzemɔ ya dzi. E, ewɔe yi tso e, egɛ va yina ɖe dzodze, yi ke ne nye driver zi gbãtɔ koe ya ne Emɔe azɔ. Aleke nàwɔ afi nya be afɔku dzɔ le afi ya? Kakaka nàyi ɖe abe teƒe ma teƒe tɔxɛ wònye ne èɖoe yeaku kpe. Leke nàwɔ afi anya? Akpe, akpe. Eo biabia de to. E, ne ège ɖe mɔ gãwo dzia, wowɔ kaklatsi ɖe teƒe vevi aɖewo gblɔna be, Be careful. Radio Spirit, eh, Speedy. Alo mɛ ne mo gblɔ nɛ. Speedy. Wova ye megaku ʋua sesio. Sesio. ah, Ele abe afɔku teƒe ya dzɔ le yibɔ. teƒe ya. Eh, Ekpɔe ɖa ye. Mm. Megaku ʋua sesio ele abe afɔku dzɔ le teƒe ya. mm, Aha. Le ɖoɖo ma ŋu ta eh, woɖiɖina eh, ɣea. Ele abe nenye be xɔsea le ameawo si hafi woŋlɔ nu ma da ɖia Xɔsea kpe ɖo me dzi be, ee, woxɔe de eme be fi, afɔkue adzɔ le afi ma. Luʋɔ mawo le afi ma. Ɖewomahi womeva kɔ wo dzi o. Wole teƒe ma. Ta ele be woanɔ asi miam luʋɔ bubuwo hã. Eya ta woŋlɔnɛ, woŋlɔ kaklatiwo dana ɖe fiwo ke afɔku dzɔdzɔ mele. Akpe. E, tɔgbui, e, taflatsi afi nàyi dzia, e, magaze dzodze kple akatimɔ̃ya ko akɔ wò kpɔɖeŋu elabe eyae te ɖe mía ŋu. E, ne gbɔna va, ne tso akatsi gbɔna va tadzeʋu dua me ɖoƒea, e, wowɔ signboard le afima be ale yike ne gblɔe nye be egbɔna va dume ɖoƒe gbodzi ɖi. E, mía katã mi nya recently be dzo dze mɔ dzi afi, e, ta, heyi te ɖe gɔtɔ ŋu afi gɔtɔ gbɔ fia. Afɔku dzɔna le afima zi geɖe. Even aza yike woɖu eƒe yi va yi me hã, afɔku ɖeka ga dzɔ le afima. Gake ne etɔ afima fia, signboard tɔxɛ aɖeke mele afima, wonya be afɔku dzɔna le afia zi geɖe o. Ɖe magblɔ be miaƒe road minister wo wowɔ vodada ɖo meke miako fɔ bubu ma na fia? Ya meyiwo ke edɔm le mɔ dzia wowoe wòle be woade dzesi enu ma. Meka ɖe edzi be ame mawo kee de dzesi eyiwo ke le gemɔ dzi wo hã. Wowoe de dzesi eyiwo ke le gemɔ dzi hã. Eyi ta wowoƒe dɔ de asi. Gake nenye be womede dzesi mɔwo ɖi o hã, nenye be. Enua dzɔ le teƒea koa? Ele be woako lu bu le teƒea. Ee, le ɖoɖo ma ŋua, Kristotɔwoa, wova wɔ gbedodoɖa le teƒea. Ke mafia be wowɔ gbedodoɖa, eɖe ame ƒe luʋɔ ɖa le mɔ dzi. Efia be wohã woko lu bu ye ma. Woko lu bu. Gake nu mɔ wobu. Hmm. Mega wowɔm fia o. Wobu vɔ. Aha, nenem wòle ma. Enye lu bu kɔkɔ. Fifia, nenye be míele ŋku ɖia le egbe mea, enu geɖewo bu ɖe mi abe nu yi dzi míatsi tre tsim ɖo ŋdia ya ye nye ŋka luʋɔtsɔtsɔ luʋɔtsɔtsɔ zi geɖe ya míegblɔ nɛ be ee nenye be le blema nenye be ame aɖe le kpɔɖe me ne tso tadzeʋu afi ya ye taflatse ne va ku ɖe gli ye e mele bɔbɔe be wokɔ wo gbɔ ve tadzeƒui o. Nane li yi ke míegblɔna be wokɔ ma ƒe luʋɔ kɔ gbɔe. Yi nye nu yi nu magblẽmagblẽ yi ke le amea ŋu. Nu magblẽmagblẽ yi ke le amea ŋu. Yi ke ɖewo ma yi ne vɛ ku yɔdoa ɖo fifi le efia abe amea ku abe ƒe bla tɔ ƒe bla ne nye enea gake nu ma yina wo egodo ge wo le afima. Wonye nu magblẽmagblẽwo le amea ŋu. Woɖena nu mawo le amea ŋu kɔna va aƒee. Woɖea nu mawo le amea ŋu kɔ vana aƒee. Ye wogblɔna be woko luʋɔ kɔ gbɔe. Eyi ŋutilã, ŋutilã megbɔgbɔ ge o hã, eƒe eŋuti nane kokoko gbɔ va aƒe. Ke mafia be wova ɖi ɖe aƒee ma. Eya ta ne wowɔe nenema, wowɔ kɔnu ma wònyea eku blibowo ɣea wɔna. kɔ dea dzesi nudzɔdzɔ li. Aha, yi nye lu, eh, Luʋɔ ɖi. luʋɔ yi ke wo- woɖena kɔ gbɔnɛ. Ok. Aha. Be nu kae nye luʋɔ me woɖena? Nu magblemagble abe fetu, eɖa. Enu eve mawoa, ne ku yɔdo xoxo ɖe sia ɖe ekpɔ ge le eme. Elabe wo megblẽna o. Mm. Ne ƒua nyinyɔ ŋu hã, eɖa menyinyɔ ge o. Eɖae li. Fetua li, eyi me tsitsi wode dzesi nu ma ta wo woɖena nu mawo kɔna gbɔ nɛ. Ne woɖe nu mawo kɔ gbɔe nenema ee xɔsa li be ee eyi wònye be le blema me menye mɔtrinyae li wo ta womekɔnɛ dana ɖe xɔme o elabe ne ekɔe da ɖe xɔme kɔ xɔsa nye be ekɔ amekuku da ɖe xɔme. Eye ne ŋu ɖo ge hã le teƒe aɖewoa, ne ŋu ɖo ge ale be nàna nyanya ʋukula be ye eŋu le eŋuti. Abe ɖewo lia le blema mea, ɖewo lia e- eŋua mehoho ge o. Eɖewo lia eŋua nɔ gbegblẽm le mɔ dzi. Wobe a nu ka dzɔdzɔm? Nane le ame aɖe ŋu. Ahan. Ne le nenema ne ʋukulawo de dzesi wo be wo ŋue ŋua lea, wofe do ge na wò. yeta eyi wɔ ne makɔ ame blibo ma nekɔ de ƒu kɔ yim ni ta le be enu yi ma nanɔ anyi dzesi ma nanɔ anyi ha hmm. nenu mo le ma ke le egbe me mi va kpɔe de dzesi be e mi zɔ ɖe e e e miatɔ muslimiwo ƒe nya dzi be ne klo fi ye klo ku ɖo kɔ egble eƒe ŋusia ŋu ɖe teƒe ma hmm. eƒe go hã tsi teƒe ma. Numae na be wosɔ fi ela tso fi ka o. Nenye be wòku ɖe afia fifi lae, woɖi ge ɖe afia, womekɔ ge afia ɖeke o. Hmm. Woɖi ge mekɔ ge afia eye mo naneke hã ɖe ge be yewokɔ afia ɖeke o. Ke ne ƒomeawo va be yewoakɔe ɖe? Ne ƒomeawo va be yewoakɔ ame kukua, hmm. wusa wa? Ah, ya mo kɔne ya fia ko fia kuro ko fima ko dine do. Eh, ne tso ge ha ne va kure taje fua taje fua ko di gado. Eh. Ko ko yi mi me lamu. Aha. Eh. Ne gbe mia fe nku vu ke va jo fia. Hmm. Eh, ya we be anya be usa me kuna ko ne ide amotri. Oh, ame me nya. Be gbe igbo ku agba ma gbe ko. Gbe gbe ko di. Eh, fia okuro ko fima ko di aworo. Womekɔ na wo yi afi aɖeke o. Ame ate ŋu atso akatsi ava ku ɖe tadzeʋu, woɖi ge ɖe tadzeʋu. Atso tadzeʋua yi akatsi ava yi ku ɖe akatsi, katsia ko woɖi ge ɖo. Womekɔ kɔkɔ ya ƒe nya aɖeke mele ŋu. Gake le míaƒe ʋe mea, godoa, ee, wogblɔ be, ee, meyawoa, woƒe ame metsia agbe o. Ƒome yawo ƒe ame metsi agbe o, ɖe sia ɖe kple ɖe sia ɖe hã wokɔ ge akɔ gbɔe va aƒee. Nenye be ee, amea ƒe kɔkɔ gbɔe ya mete ŋu le bɔbɔe o, menɔ bɔbɔe be woakɔ ŋutilã akɔ gbɔe o, nen, yewo wɔna yewo ɖa nu teƒe vevi mawo. Mm. Ale be teƒe vevi mawo, ne woɖi kɔ, wokɔnɛ gbɔ nɛ, Akpa. yi wowɔ ɖoɖo ɖe eɖiɖi ŋu. Eme kɔ. E, tɔgbui, e, le wò nya ŋua, efia kpuie ko be ne abe maɖe ku ɖe egin godzi, yo kɔ gbɔna va tadzeʋu ɔfi ya, e, aɖo kɔkɔ gbɛ mele ŋu, yo ɖe luʋɔ kple tɔ mua, egblɔe be mo dana luʋɔ ma ɖe xɔmɔ aɖo nu vevi mo ko ɖe le amangua mo danɛ ɖe xɔmɔ. Gake nokue gbɛ la, enye na ku blibo. wowɔna hafi va ɖina ŋma abe amee wokɔ gbee ɖi ene. Tɔgbi, ne abe ame aɖe ko ŋma kɔ gbee fia, fi kee nye teƒe vevi yi ke wòade nu ŋma ɖo fia yi ke hafi wova gbugbɔ aɖo ŋkeke atso kua wɔ hafi agbugbɔ yi ɖe ɖewomahi ŋma Matsej Gui me ko wokɔ ge ɖo alo Matsej Gui me ko wonɔna hawu. Matsej Gui me ko wodeni. Eme ka dzi be via ɖe ko wònye wokɔ gbee hafi ava ɖii? Afi kee woade ŋma ɖo yi ke hafi agbugbɔ va wò ku. Vɔ menye ŋ hã nàkɔ yi mɔtri be o, ne nu mɔtritɔwo gbɔ ne ŋkeke ɖo ya ya va xɔ yewoƒe amewo ɖe. Fi ke nye teƒe vevi yi ke woadre ŋma ɖo yi ke Ya. hafi wova wò kua. Ya, nenye be wokɔe gbɔe nema, e, wodanɛ ɖe exɔ ƒe bedze me. Exɔ ƒe bedze me wodanɛ ɖo. Ahan. Ale be wɔnawo li wova wɔna yi ke wogblɔ be wodo luʋɔ ya. Ne wodo luʋɔ ya, ke woŋu dɔ, wodɔ ŋu nɛ. Le teƒe aɖe wodɔ ŋu nɛ. Abe le yi ke amelã nɔ aba dzi ene. Ado ŋu. Awu ku blibo nɛ. Ɖuɖu kple nono nabɔ. Eye ɖuɖu kple nono ya metsi go ɖe. Amea ku ko eku kple yewo ƒodo gake ame yiwo le agba ele be woaɖu ŋu. Ala. Ele be woanu ŋu. Yi ta numawo ya me- metsina o. Mm. Ne monɔnae ma. Akpe. Wodanɛ ɖe exɔ ƒe bedze me. Eye etsã bexɔwo woe bɔ ta eɣetsi me ko woƒonɛ ɖo le xɔ ŋgɔ dzi le bea ŋu. Ne ɣeyiɣia de wova wɔ ɖoɖo, woƒoa ku ŋu abe le wo míeƒoa ku ŋu le egbe me ene. Aɖo ŋkeke, ne ŋkekea ɖo dzi kɔ evɔ wo wowɔna yewo ke li wòle be woawɔ woyi wɔna wɔƒe ke vɔ ke wo wo woyi ameɖiƒe yi yi wokpa aɖakavi. Wokpaa ɖaka, wònɔna sue, wokɔnɛ dea eme be nàde dzesi be eye woyina ameɖiƒe ta wokɔ ɖaka woyina ameɖiƒe. Ke meɖee ya mía nɔviwo va kpɔ tsi fia wo dziƒoxɔ kple towo lim ɖe aƒo me fia no koŋ magbee fia fi woda ge ɖe woafu ɖe ge noa? Ɛ̃, megblɔe be egbe ƒe ŋkuʋuʋu ye va nu geɖe bum. Eya be ŋutsu aɖe tu dziƒoxɔ, eɖe yɔdo ɖe dziƒoxɔ dzia, ede pipe me tso dziaƒo ʋu va anyigba. Be ne yeku afi ma, woyɛ ɖi ge ɖo. Mhm. Eɖe yɔdo Ɖe dziƒo, ɖe dziaƒo, dziƒoxɔ me. dziƒoxɔ me, De pipe ŋkɔ vɛ nyigba. kɔ ve nyigba edo me. Elabe enya be kokoko anyigba ko va ge yele, elabe etsɔtsɔ ge. Eh, ke ne, ne wotsoe ɖi ɖe anyigba boŋ ƒe Ta enu ma vɔ ne le nema hã womeɖi amea ɖe dziaƒo o, eh. kokoko wokɔ ɖee va anyigbae, mm. elabe ele be woade kee. Mm. Eke me wòdo tso ta ele be wògatrɔ yi kea me, mm. ava nyi kea, mm. eyi kea nyi, nyigba nyi ama le eƒe agbe me, wòɖu nu ɖi ƒo,

be ɖe ku kɔ eye wo hã yi nyiƒe wokɔ ga de me aku hmm. ka ɖe dzi o nava gatrɔ zu eke yɔdo aɖo li fifi le afia ne va ku wo fia me naneke kpɔ go eke ɖeɖe ko kpɔ ge le na ebe wo gazu nka wo gazu yɔke hmm. wo gazu anyigba ta fi ma wo ne ƒe blibia eʋana ko eʋana gama ɖe nyige ee gama ɖe nyige egama nyige yeda nu yi mi ɔn kura nenye be be teƒea magabu alo ama ƒe ŋkɔ magabu o hmm. yata mi ekpe ɖom ɖe amawo dzi ɖo wònye anyigba mi gbegblem hmm. ele be miawɔ nu ya ne miawɔ vɔ ɖe ele be míawɔ nu ka? Míana be nyigba ma hã naganyi ame bubu. Memae ke wode toa ma yi hã naganyi ame bubu. Ye nye be ne woɖi amea womeɖo kpe ɖe edzi o kɔ. Fifi le fifi le kɔ agble hã de ge ɖe teƒe. Woagble de ge ɖe teƒe. Aƒe bliɖi ado agbeli wòaɖo nyuie fine. Wobe agbeli aɖo ala eblia ʋã la ee nanee na wòʋã nanee na wòɖo Monya be aɖu vava. ɖe Aɖu va vava le to nɛ. Aɖu va va le to nɛ. Eh, Nenema wòle ma. ok. Ee. Ta nenye be amea ku enema, ye wokpɔ be ao, amea lé wòlea, mete ŋu gbɔgbɔ ge o. Womate ŋu akɔe akɔ gbɔe o. Woɖinɛ ɖe teƒea. eye wòako eƒe luʋɔ akɔgui. Yevuwo de dzesi nu ya. Yada ne be amea ku enema womena ama. Ne womie vɔ wolɔ afia ede atukpa akle ama ƒe foto ɖe edzi. Ekpɔe. Mhm. Ne wowɔe nema kle ama ƒe foto ɖe edzi kɔ kekeke afi kake hã wokɔ ga yi wode afi sia afi wokɔ ga yi. ke dzeside li be ee amea etrɔ megbe vavã ye ta ne ewɔ nu ya le míaƒe ʋe ma yi nye be míakɔ luʋɔ akɔ gbɔ va ƒui gake nu yi ke dzɔdzɔm fia koe nye be ee subɔsubɔ va wɔe be megate ŋu wɔm o nu kae wɔe eyi me gbɔgblɔm be subɔsubɔe wɔea mía kristotɔwo alo mia Kristotɔwo, miawoe koe kɔ de asi na trɔ̃subɔlawo, ale be woxɔe wowotɔe. Eya tae nenye be wòdzɔ ne ma, wɔnawo li wowɔna, woxɔ nu sia nu ɖe akɔ, ye wɔnawo li wowɔna, ale be wɔna mawo wɔwɔ ma, wowɔm toa subɔsubɔ ƒe mɔ dzi. Wowɔm to subɔsubɔ ƒe mɔ dzi, yi ke ne mèle subɔsubɔ ma me o, mehiã be wò hã nàdo ka kpli o. Nu mae wɔe be taflatse, ne Kristotɔ kua, womeɖa numɔ̃ ɖeke le eŋu o. Afia ye ŋutɔ bie do ɖo kɔ, afi ma ko woɖinɛ ɖo kple eƒe ŋusẽaŋu. Nenema wòle ema. Ya. Ee, míaƒe nyasrɔ̃mí kpɔtɔ le Revival blaasieke vɔ asieke tɔtɔ dzesi etɔ̃ ƒe yaʋa la dzi. Ee, Tɔgbui Agbeve, Ayrium Evelia, ye nye ame yi ke nele aƒea me nufiame mí, míaƒe nufialaga. Eeee Jagba na le kaƒogbo ya ɖe asi ne game nyuitɔ de ne me se nanem o alo tsɔ kpia ɖe le asi ne be ya kɔ kpia e na ge ɖe ya ƒe ala dzi ne ŋto 0550013423 0550013423 tɔgbi ma no gbɔ ne eɖe ga le asi wa e na koe ne mi afi e mi ano gege ɖe yɔyɔ la wo gbɔ. Ya nenema wòle ema be ele be wɔkɔ biabia le nye be nukata wòle nenema ɖo ne wodzi ɖevi. Wodzi ɖevi faa ye wotso ƒoƒoni nɛ. Ƒoƒonia ku. Ɖokɔ ɖe ƒua gba. Woɖina ƒoƒonia gã ema fia be ne ku ne ne ne wodzi wogba kɔ mm. woɖi ɔkpa ɖe ɖe tome. Maɖo ne woɖi ƒoƒoni ma ɛ ɛ ɛ wodo ane ɖe teƒea edzi mm. yi ke nye dzesi wowɔna be afi woɖi ame yi ƒe ƒoƒoni ɖoe. Yewogblɔna be meyo netsie nye, meyo ne, ƒoƒo ni netsie nye ya. Ahan. Akpe, tɔgbi, enyea nègblɔ fia etɔ tsi nya ɖe nem. E, legba ƒe ŋkekeawo ma ne yi kɔdzi fia, e, ne ɖɔktawo xe via vɔ, alo vixelawo xe via vɔa, e, ne meka ɖe edzi be ƒoƒo li ma, wotrɔnɛ ne ƒomeawo. Wolɔna nuwo katã kɔna ɖe nu ɖeka me. Manya afi ke wokɔ yi o. Ke meɖee me wobu wò ƒoƒo li alo wò wò menyenya meɖee me wobui ema fia wò le o. Eye ɖɔkitawo motsɔ womekɔ amewo ƒoƒo ni kɔna ɖe ƒua gbe o. Mm. Ɖɔkitawoa, le egbe mea ne èyi kɔdzi va edzi via, nu yi ke èkɔ dzi tsi ge koe nye amenɔ. Amenɔ. Amenɔ ye tsia kɔdzi. Mm. Gake ne wò ŋutɔ nèbe aƒea va ɖi le aƒemea, elabe kɔ e ɖiɖi ɖoɖo le eɖiɖi ŋu. Ye míesrɔ̃e le kpɔlixɔa me be e nenye be ame aɖe yi ame nɔ maɖiƒe ye wotrɔ gbɔ me nɔ etrɔ eƒe ŋu kɔ ɖo anyigba. Amea dzi via hafi ye wowɔ me nɔ mema megavi dzi go. Magafofoa dzi vi o. Elabe wotrɔ gbɔ eƒe wotrɔ eƒe dɔ tu. Wodo dzɔdzɔme family planning. Ee, wodo dzɔdzɔme family planning ni. Wodo dzɔdzɔme family planning ni. Ni mɔ ema. Efia be wɔna tɔxɛ aɖe li alo nɔnɔme tɔxɛ aɖe li nàtro ame nɔ ame aɖe woafi aɖi. Eyi, nenema wòle ema. Abe leye míesrɔ̃e le kpɔlixɔa me ene. Le be wòano nɔnɔme aɖe me. Eme kɔ. Eme kɔ. Ke nenye be wotui ɖi, èkpɔ, ame nɔ edoa ka kple ɖevia. Ekpɔe ɖa ye hã ya ŋue ƒoƒoni le ye nye ƒoƒonia mi yɔna ƒoƒoni ke le yi yi eka ke tso ʋu ge ɖe ame nɔ ma ye nye ƒoƒonia wo tsona ekpɔe ye ne wo tue ne ma le kɔdzi hã ɖo ko wo bla ne ne gbɔ va ƒe ma enɔ nyi afi va ku me kuna ŋmake o ta ya me tsi akɔdzi o ƒoƒoni ke me tsi akɔdzi o wokɔnɛ gbɔ nɛ kokoko elabe wo ɖevia kɔ ga gbɔe wòva nɔ anyi for some time hafi ŋui ma nava ge. Ye ame ɖewo ɖenɔ ye ŋutɔe gena, ye ŋutɔ ne abi aku kɔ yi ko ye ŋutɔ gena. O eme kɔ. Eme kɔ. Ahan. Ya wome force nu ne ne ne ne force xi ko evɔ eʋu ɖevia ƒe ƒodo. Eʋu eƒe ƒodo. Fi mae nye gbɔ, fi mae gbɔgbɔ vi le. O gbɔgbɔ vi le ma. Fi mae ƒoƒo nika le. Fi mae vidzea ɖua nuwo tonɛ to da to dada me. Ne vidada nu ɖu mea, ɖevia hã afi ma wòɖu ga tui. Toa me nɔ me. Fi ma wòɖu ga tui. Numae na be ne wodzi via, ɖevia kple amenɔ katã dona. Ɖevia kple amenɔ dona. ii. Akpe, Revival bla asieke vɔ asieke e mama dzesi etɔ̃ ƒe yaʋa la dzi ene le e ne ate ŋ yɔ le 0550013423, 0550013423. Biabia ɖee le asiwò alo tsɔkpui aɖee le asiwò ne be yeakɔ kpe tɔgbi kpɔa? E nyi agblɔ mu le be luʋɔ ɖee wo hã kpo teƒe kpo ɖi ƒe kpɔa? Biabia ɖe le asiwò alo tsɔkpui aɖe le asiwò. Nɔvi gbãtɔ le afi ŋkɔwò kple afi nènye yɔn tsoe.

Ne mèdi be yeana drɔva nanya ema be ku luʋɔ de vɔ me oa, edze be wogbãna kɔint ɖe asi sisiasi ke ne xefe le kɔa. Mm. Ke edze be nàge kɔint ma ɖe anyigba kaka be luʋɔ ma hã exefee nye ma. Akpe. Etɔgbi ele ma? Ele me. Ɖo la be le yi ke ne ètso eto le blema me ne ètso eto fufu to to ma ne edie ŋu ma ele be atso kɔin sa ɖe kɔin aɖe ada ɖe etoa me ɖe wɔna ɖe ta eto le blema hmm. míaƒe ʋe kɔŋue hmm. le bena de kɔin aɖe ɖe etoa me yes nenema ke eh, ne ko luʋɔ hã hmm. ele be kɔin na no eŋua me okay yes

enye na dzesi de o ɖe ya hã ƒo xe ɖe ɖo le ŋua. ok ok akpe hmm. eh, kuxi bubu aɖeke mele ŋu o kuxi bubu aɖeke mele ŋu o gake zi geɖea ekpɔ eh, eh, zi eh, ku, eh, ƒoƒoni negea ele be vidada nanya be ƒoƒoni age ne ɖevia hmm. ele be wòanya Aha. Ne yina tsi le ƒe ne ɖevia kɔ. Iyi ko enyi nyanya ge. Hmm. Aha. Ke maɖo yi ko kɔni ebla ɖe ŋu me dana ɖi. Hmm. Ne wo fi wo vɛ ɖi ɖo kɔ wo do ne ɖe edzi. Aɖo. Ke ne ma ezu ɖevi ma tɔ. Hmm. Ezu ɖevi ma tɔ. Enye dzesi de le afima. Yewa gblɔ be me ya ƒe ƒoƒo ni dzie ene tsia le. Aha. Ke eɖo kpe edzi be, Ẽ, ame ya afie wodzi ɖo eyi. Menye ɖe wodzi ɖe ashi kɔve tadzeʋue lo. Mm. Tadzeʋue wodzi ɖo. Elabe eƒe ƒoƒo nika nae nye yi le afii. Mm. Yes, nenema wòle ma. Le míaƒe sista ƒe nya ŋu efia kpuie ko be na be ƒoƒo nia ge e, ko maɖe va koe ekoe va ɖi ko medo naneke ɖe edzi o. Lo ko va koe va ɖi ɖe bɔɖa dzi alo e, koe va ɖi ɖe afi aɖe ko mede naneke ɖe edzi yi ke wòɖo kpe edzi be abe ale nègblɔ be wodo neti ɖe edzi eye meɖi naneke ɖe edzi o. Egblẽ ŋu tso ɖevia ŋuti alo egblẽ ŋu. Mena ɖeke gblẽ ga tso ɖevia ŋu. Eŋ kɔ. Nɔvi aɖe le afi ŋkɔ kple afi nenye yɔn tsoe. Dɔgo. Ame. Ame ɖe ko ŋkɔ nya ame ame ko tino koko. Akpe. Mwenye bana tu ne kle tɔyi la fún. Dɔgi ma ta kpe ne ma kò ma fiɛ mo le. Mia gbɔ bi mi ga so mo ta ne ho so mo sa na jo ba jo le na fe na mi na ma no so lo gbo. Na gbo we fufu like di di e ja sa le ko na ko gbo me fe ne chi ne ti aru ma re fe fufu le ko ta ko na ma ru ni na na ka ta o ga na go. Ne to ba ti mo tu a fu yo ka ta o fufu le o ne chi le ka ka ma na. Akpa. E ja sa le ko ba ne chi ne ke ti ne ke. Mm.

ewò ŋutɔ ŋusẽ nàtsɔ ano anɔ nanɔ nɔe nuɖia me nɔ nakpɔ hafi e Fonye, do. fonye, ò network a medzi be yeade mía dzi nyo ne àte ŋu trɔ nyuie aƒo nu ne míadzɔ dzi na eme ŋutɔ. E mla ya re. Mm. Le kpɔɖeme, ne yi ɖekɔ dzo dzi, wo dzi dzi ɖekɔ dzi. Yeah. Ye ama nɔ dzi dzi be ate ŋu ate ŋu o agba dɔktɔ no di akpɔ hafi adzo o. Eme kɔ. Mekɔ gana. Na kpɔ kɔ na odi fún ẹ̀fọ́ mú tó lò bí o. Àdó wa lẹ́tí ẹ̀rẹ̀ láti nà dó o. Akpẹ. Akpẹ. Ẹ ame nọ didi ame yẹ dọkita wẹ di ni o. Hmm. Me yiwo ke nu yi ẹ ẹ ẹ ẹ me yiwo ke edɔm le kɔdzi. Hmm. Abe gbeyala yiwo le kɔdzi me yiwo ke nɔ ẹ ẹ ŋutsu yiwo ke nɔ Nenye be wodzi via ne ma, wodzra teƒea ɖo kple tɔto. Wokui kɔ nɛ, wokui va nɔ ɖi mee. Hmm. Ɖɔkita na be aɖe do be ame nɔ ɖi ma, kpao. Efia be klinawo. Klinawo kui va wɔna dɔ ma. Mia, le mia fofo, alo mia fɔ ƒe nyaŋua, efia kpui ko be, e, ewo ŋutsua ate nɔ tsitreŋ ɖe klina amewo dzi be o, afi ya wo ɖe, ame, ame nɔ ma ɖi ge ɖoa, ya kpui. Alo ya kpui be woɖi nyateƒea ɖe egbe ƒe. Ɖomahi mabu be ale yi ke míafɔ nuƒo me, ale yi ke ɖomahi nɔvia ɖe ako ŋma be yeava dra ɖe susu bubu aɖe alo ɖe nu yiwo dzɔdzɔm le xexea me fia. Eya tae Fonyanya gblɔ ɖo be, Àte ŋu kpɔ teƒe be yeakpɔe be afii woɖii ɖoa? Mete ƒe kpɔ ge o. Mete ƒe kpɔ ge o. Mete ƒe kpɔ ge gbao mekpɔ ge tso Elabe e, e, nenye be cleanerwo dɔ mewɔmea, mm. nugbegblẽ yiwo katã do le funɔ ŋua, wo katã gbɔ wokpɔna. Edzra teƒea ɖo na ame bubu. Aha. Ta ne wowɔ nenema koa, nenye e, e, e, wonya wɔ vɔ koa, fia wowo ŋutɔ woɖinɛ ɖo, wova yɛ ɖinɛ ɖi. Mm. Aha. Edomee wole ava yɛ kɔnɛ ɖo, fi ke wole akɔnɛ ɖo, ya mele nyanya o. Mm. Gake ne enye be wodzi via ɖe aƒe me koa, hafi woɖia, ɖoɖo tɔxɛ le menɔ ɖiɖi ŋu. Ɖoɖo tɔxɛ le ŋu. Eye lé wòle be woatrɔe le hafi ada ɖe doa mea, eli. Elabe míaƒe xɔse gblɔe na mí alo míaƒe dekɔnu gblɔe na mí be ne wometrɔe ɖe etrɔ, etɔtrɔ dzi oa, nyɔnu aɖewo li fia womegakpɔ vi dzi mɔ, menye result a. Nu mawo he vɛ.